A few moments later. Uncut. Vamwe vanomuziva achinzi Rigian, vamwe vanomuziva achinzi Ligian, asi mazita ake ndechi ese. Rigian ndo zita rangu. Saka tosiyana nani kati? Rigian ndo zita rangu. Anyway, handina kuinga nyaya mazita, ndoziva nyaya muri kuda kunzwa. Nyaya muri kuda kuziva zuva ranhasi ndoiziva. ndiyo andavinga ndati kunzi mavakiti mukomana tamubata comrade imi mava netwo weeks muchionekwa muchiswera muchidya ndisingazosi pakurara muna colorful zvakamira sei hatidi kupedza masports iwewe na colorful chii chiri kuitika ah, kala fui bhebhi rangu uona chiri kuitika chii hmm. ah, pane vanhu vakazongotanga kulikisa eh, takazongoona kuti zvakangofanana chunhu wani waiziva kala fui wakamwana eh. kupi wakamwana sei kalafu kalafu akatomboya kunoko pane shuwa yavakamboita vakauya kunoko vanana ulengeni ndo pandakatotanga kumuona ini saiona kalafu maonengo yakareba sei muchimhanya mm, tandatobata mwedzi akutobata mwedzi mm. then ma, ma, uyo uri kuzvitora sei because ndava ndichitevera um, uh, comment section yangu pandakati ndiri kutsvaga rigiani chichichichi eh. eh, vanhu vari kutaura kuti uh, hanzi uh, history yayacolorful hanzi haina kumira zvakanaka ah, mukuona chidj mm. ah, hapana mna nehistory yakamira zvakanaka chaizvo chaizvo Alright. eh hapana uona body count eh, yakalafu ndeyake yaanoisa pasocial media ka okay ndoyekuita kuti muzvizive ka right ndoyekuita kuti muverenge inema right waiziya Uh-huh. zvekuti shuwa kana tiri nhema anoziva hapana Hapana. bcoz handifungi kuti pane akamboona akapinda mumachira kana kuti na sand flow kana kuti na baga kana kuti nani Eh, tingori nezvatinoonawo nezvatinodii handi tiri kunzwisisa But tiri but kupisa. tomboti ichokwadi Eh, handiti eh, eh. zvinge zvisina basa because ukuona kuti chii Ah, tikada kuverenga ipapa pa vese vachazoona futi nevhidhiyo irori nevari kukomenda nekudii kuti vari kuti hai nini wandikaroora haana history Eh. haiyeka ngakande dombo rekutanga kaka nedamba rokutanga Eh. bcause pane nyaya ya- yahulengende ka yahulengende ndo iri nyaya yakupisa mm. e, kuti kalafu akambomhanya nahulengende then kusiyana kwavo hatina kuzokunzwa bhozi takanzwa kuti vaimanya zvechi zvekiyakiya kuti maloti asadi ah, vaimhanya vese vachigara paimba one uri kunzwisisa eh. and eh, akalala zvekuti aitomboda ulengende ndozviziva hapana achisi chinhu chinyowani hapana secret eh, kana kutoti ye ulengende anoda colorful futi ndoita sei samasipira kudefenda territory here ini ndiri alkaeda kubva kudhara anyway yalipotaura pamusoro pengoma mm. izvi tataura tapedza ndikanzwa iwewe ukurova orit iwewe nakalala mukurova ngoma muchidhisa uh, malot naulengende but ndakapiwa kapisi so kapisi it was just a snippet zvinhu izvi muri kuzviwana kupi why dissing malot naulengende eh, maybe ndiri kucorrect eh. eh, inini nacolorful mhm. hatisi mm -hmm. kudhisa maloti naholengeni or chii chiri kuita asi inini ndakamira sarigi ya right ndi ndine hondo namaloti naulengeni o oh, right saka dai eh. mufambisi weshoko akarisvitsa zvakashata eh. iwe une hondo namaloti naulengeni eh. hondo yako iri pakuti chii hondo yangu iri pakuti uri kuona pane show yakaitwa kunoku yainzi city to city yakauya freeman killer t enzo namaster eh, eh, eh, age Eh, i think uh, maartist ari four vari kuita show iyi kumacities akasiyana siyana mm. but payakaitirwa kuno kugweru pakazongonoederwa maloti naulengende yeah. and the show iyi yaitwa naempire fitness numbers right e, musi weshow iyi ndandiriko and eh, pakapefoma hulengende namaloti vachizobva pastage pakakandwa mabhodhoro pakatomboitawa violence right chinova chinhu chatisingakurudziri first of all mm -hmm. Uh, as entertainers and uh, i know kuti you understand what i'm saying yeah. kuti uri munhu anoendesa maspeaker uri munhu anoendesa mastage uri munhu anoendesa mascreen mm -hmm. you mhm. don't condone violence tourairwa zvinhu uri kunzwisisa orit violence yaitika hazvapera mm. mm. the next week eh, maloti took to life pafacebook orit kanipodzokera kumasure mm. hondo iye yokukanda mabhotoro mm. ndi hulengende namaloto akakonzeresa here chii chakakonzeresa in case uri kuona chakaitika maloti naulengende havana kupiwa time yakawanda yeperformance right saka vasina kupiwa time yakawanda yeperformance vaizviziva hondo yandaibvudza vaiziva here kana vakachivaiziva vaifanirwa pefoma vaiziva i think about 20 minutes okay urunzwisisa right e, ivo vakatenge vagara vatori nevanhu zvemutactic wavo right vari kuziva kuti vari kupefoma 20 minutes masong avo anopisa vanomaziva but vakapefoma 18 minutes vasina kana kumboimba one nopisa kuti vabviswe pastage vaite sekuti vadzingwa pa pastage that was obviously going to make people angry uzisaende kusasa mm-hmm. mm. ende vanhu vatsamwa vakuita sekuti ivo ndo vavictimizwa but it was actually them victimizing the promoter urunzwisisa kuti imimi honaika magara mapiwa mari yenyu mukanzi muri kufanira kuimba maminenzi akati mhm. ndo amuri kufanira kuita sei munongopinda ka mongotifadza madzimai mhm. motopedza modzika hai ndizvo here haisi itombo risayenzi kana kuti chii saka uri kuti vava vasati vaimba fadza madzimai havana tomboimba masong aidiwa nemafanzi ndo chokwadi if anyone anga ari kushowa anga ari panogona kutokukomendera papa kuti vakangosvika vakaimba imba zvemasong zvavaiimba kuti time yavo ikwane vasati vaimba dziri kudiwa but ndakazonzwa manje malo achiti kwaiye pana dj akazongodzima radio zvemutonono because band ranga ratovapo band ranga ratovapo ukaona vhidhiyo racho but ava akusi kunyanya here zvekuti mongozogura tambo aiwa ngozogura tambo unoziva kuti maartist tinobaiza ari apanonaka rega ndimbokuudza ndiri artist eh. maartist tinobaiza eh. jamani eh, iwe unenge uchitoudziwa nemunhu eh, munhu ari pasure kana ti mc mm. anogona kutaura kuti guys chiro vai last so but mune muita muhlongo ka bcause vava vanozviti mageto yutsika ukubata midzi yacho mm, mm. saka ivo zvekuti band rara tokwira pasteji vanga vatozviona zvekutoti time yavo yakukwana vaizviziva uri unzwisisa but kakusaiza kekuti haa ah, mbazo naempire haa ah, vanachi havana basa alright ikako ndokavanga vanako kekuti dai yanga iri kana show yachipas haungosvika pavanhu vachiita izvozvo baiburu vaitoziva kuti kana tanzi 10 minutes 10 minutes ukunzwisisa but kunoko vari kusaizira kuti haakugweru mbazonatsatsa havana chi havana basa ndo pakazoita hondo yangu inini ipapo right then there was um, comment yanga oda kutaura mm. kuti azoenda palive mm. eh, ndobva ataura something aizoenda palive papaaandikuona vazoenda palive papaya manje mm. vakazonditukira mapromota angu manje allright bhazo naempire saka yo hondo yako iri kuti chii hondo yangu inini iri kuti onaika haa zvekuti maloti namaulengende vanotuka vanhu ikoko vachitrenda nazvo abho hey. Eh. imedzani dzavo eh, but vakazosvika okadoma vodzika vachiuya kuno uchatitukisa here so kuno haiwa haa kutukwa kunotyisa here plus vaya vanoti vanouya padheni ndiri kutoda kusvikirwa pai padheni right saka hondo yangu iri kuti kubva kadoma handiti mm. tichidzika takadai chinosvika kunana e, slovela e, shurugwi chachacha zvichavani toenda takadai takunobata vulawayo kosoko mm -hmm. uku ndokwangu manje uku sokuti auku kumidlands kauko right saka ini sarigiani right hazvina kundifadza kuti mapromota ari kutisimudzira maartist edu emuno mubhazi unaimba vanoisa maartist emuno pamashow vafanha vari kuoneka vari kubudirira vari kudii Then umwe munhu abvawo kwaHarare auya kunoku kuzobhaiza akuda kuoresa mwoyo wavo kuti vati hari katisiyana nezvekupromota nenyaya yekuti iye anenge achida kutrenda manje nekutuka mapromota edu ndo hondo yangu naeka ndigare ndabvunza mubvunzo unogona kutobvunzwa mucomment section kuti iwoo hausi kutumwa nakalafu here oh? bcause kalafu amai mwana etochazoziva kuti malo nakalafu e, vakapesana panani panyaya yahulingend hausi kutumwa here dai ndaida kugwa hondo dzakalala ndingadei ndakatanga kutaura nyaya dzana hulingende kudhara wangu bcause ndakudza takutopinda mwedzi nakalala pakatomboitika zvekuti vakatombomudaidza vakati dzoka kufamily achisvika kuharare vakabva vatomusungisa ndikanomutora futi ndikati pepi akuno ndikukudzasiyana nevanavo kubata ndikukuudzaoriht colorful future yenyu yakamira sei uri kungoda munhu wokusesekedzana naye here kana kuti uda munhu wokutisamba uchitosangana nemunhu nenge uchitoda munhu wekuita future naye munhu ari bo atoriwo nabhebhi wake ini ndina bhebhi wamwe namushuwa kuti tinonzwanana